Vakorinto vo sungula ku avanyisa ka vunkaye. Xana a ndzi tshunxekanga xana? Xana a ndzi muapostola ke? A ndzi vonanga Yesu hosi ya hina xana? Xana a hi n'wina mihandzu ya ntirho wa mina ehosini ke? Hambiloko eka van'wana ndzi nga ri muapostola, eka n'wina ndzi yena, hikuva mi xikombiso xa vuapostola bya mina ehosini. Ku tilwela ka mina eka lava ndzi tengisaka hi loku, Xana a hi na mfanelo ya ku dya ni ya ku nwa xana? Xana a hi na mfanelo ya ku famba-famba hi ri ni nsati la nga makwerhu eHosini, tanihi leswi vaapostola van'wana va endlisaka swona, ni vamakwavo va Hosi, na Petro xana? Xana hi hina ntsena, mina na Barnabasi, lava hi nga hava mfanelo yo tshama hi titirhela vuswa bya hina ke? I mani la tshamaka a enyimpini hi ku tihakelela hi yexe xana? I mani loyi a byalaka murhi wa vhinyo kutani a nga ha dyi mihandzu ya wona ke? I mani loyi a risaka ntlhambi a nga ha dyi ntswamba wa wona xana? Xana ndzi vula leswi hi mpfumelelo wa vanhu ke? Xana nawu a wu vurisi sweswo na wona ke? ENawini wa Muxe ku tsariwile va ku, U nga tshuki u siva nomu wa homu loko u ri karhi u hula ha yona. Xana Xikwembu xi tsetselela tihomu ke? Xana a xi vuli timhaka leti ngopfungopfu hikwalaho ka hina ke? Ina, ti tsariwile hikwalaho ka hina. Hikuva murimi u fanele ku rima a ri ni ku tshemba, ni muhurhi u fanele ku hula a ri ni ku tshemba leswaku u ta averiwa swa yena. Loko hi mi byalela mbewu ya moya, xana i mhaka leyikulu loko hi tshovela swa vutomi lebyi eka n'wina xana? Loko vanhu van'wana va kuma tifanelo eka n'wina, xana hina a hi na ku tikuma ku tlula vona ke? Hambiswiritano, a hi tirhisanga tifanelo leti. Hi swi amukerile hinkwaswo, leswaku hi nga titshuka hi hingakanya ndlela ya mahungu lamanene ya Kreste. Xana a mi tivi leswaku lava tirhaka swa mintirho ya tempele va dya swakudya swa le tempeleni, ni leswaku lava tisaka magandzelo altarini va averiwa swa wona ke? Hi mukhuva wolowo, Hosi yi lerisile lava twarisaka mahungu lamanene leswaku va kuma swo tihanyisa hi ntirho lowu wo twarisa mahungu lamanene. Kambe mina a ndzi tirhisanga ni yin'we ya timfanelo leti. naswona a ndzi tsali leswi ku endlela leswaku ndzi ti tirhisa, hikuva eka mina swi nga antswa ku fa ku tlula ku endlisa sweswo. Emhakeni leyi, a ku na munhu la nga ndzi tekelaka ku tidzunisa ka mina. Loko ndzi twarisa mahungu lamanene, a hi leswi ndzi nga tidzunisaka ha swona, hikuva swa ndzi boha ku ma twarisa. Ndzi ta va ni khombo loko ndzi nga twarisi mahungu lamanene. Loko onge ndzi tirha ntirho lowu hi ku tihlawulela wona, a ndzi ta lava ku hakeriwa. Kambe leswi ndzi wu tirhaka ndzi nga tihlawulelanga wona swi vula leswaku ndzi lo rhwexiwa wona. Kutani ke, hakelo ya mina hi yihi ke? I ku vula mahungu lamanene eka vanhu, ndzi nga lavi hakelo. I ku tshika hi ndzexe fanelo ya mina yo hakeriwa entirhweni lowu wo twarisa mahungu lamanene. Hambiloko ndzi nga ri hlonga ra munhu ni un'we, ndzi ti endlile hlonga ra hinkwavo, leswaku ndzi ta kota ku koka lavo tala exikarhi ka vona. Eka Vayuda ndzi ti endlile Muyuda, leswaku ndzi ta kota ku koka Vayuda. Eka lava nge hansi ka nawu ndzi ti endlile loyi a nge hansi ka wona, hambileswi mina hi ndzexe ndzi nga riki ehansi ka nawu, leswaku ndzi ta kota ku koka lava nge hansi ka nawu. Eka lava nga handle ka nawu, ndzi ti endlile loyi a nga handle ka wona, leswaku ndzi ta kota ku koka lava nga handle ka nawu. Hambileswi ndzi nga riki handle ka nawu wa Xikwembu, kambe ndzi ri enawini wa Kreste, eka lava tsaneke, ndzi ti endlile loyi a tsaneke, leswaku ndzi ta kota ku koka lava tsaneke. Kutani ke, ndzi ti endlile hinkwaswo eka vanhu lava hinkwavo, leswaku hi tindlela hinkwato ndzi nga kota ku ponisa van'wana. Ndzi endla hinkwaswo leswi hikwalaho ka mahungu lamanene, leswaku ndzi kota ku averiwa mikateko ya wona. Xana a mi swi tivi leswaku hambiloko lava phikisanaka hi ku tsutsuma erivalweni ra mintlango va tsutsuma hinkwavo, la kumaka hakelo i wun'we ntsena. Tsutsumani hi mukhuva lowu wu nga ta mi pfuna ku yi kuma. Hinkwavo lava phikisanaka emintlangwini va tikhoma hi matlhelo hinkwawo. Va endla sweswo leswaku va ta kuma harhi leyi onhekaka, kambe hina hi lava leyi nga onhakiki. Hikokwalaho, mina a ndzi tsutsumi mihulahula, a ndzi bi xibakele tanihi munhu la baka moya ntsena. Kambe ndzi xanisa miri wa mina, ndzi wu endla hlonga, leswaku ndzi nga kumeki ndzi ri la tsandzekaka, endzhaku ka loko mina ndzi ta va ndzi dyondzisile van'wana.